Stori'r Bugeilied, Lyc Dau. Y noson honno, yng nghanol yr holl sêr eraill, daeth seren ddisglair newydd sbon i'r golwg. O'r holl sêr yn ewyllwch didew y nos, roedd hon yn fwy disglair na'r un o'r lleill. Roedd hi'n disgleirio mor llachar nes i bod bron â chuddio golau'r sêr eraill o'i chwmpas. Gosododd Duw y seren yn ei lle pan gafodd ei fab i eni. Roedd hi'n disgleirio arno ef, yn goleuo'r tywyllwch, yn dangos y ffordd tuag ato. Roedd Duw fel tad newydd, Yn methu'n lân a chadw'r newyddion da'n gyfrinach. Roedd e wedi aros am amser hir am y foment hon, a nawr roedd am i bawb glywed y newyddion. Felly, fe wnaeth popeth posibl i dynnu sylw at y babi. Roedd wedi anfon angel at Mair i ddweud y newyddion da wrthi. Gosododd seren arbennig yn yr awyr i ddangos ble roedd ei fab. A nawr, roedd am anfon côr mawr o angylion i ganu i gân hapus i'r byd. Dyma fe! Mae e yma! Ewch i'w weld, fy machgen bach! I ble fyddech chi'n anfon eich côr tybed? I neuadd gyngerdd fawr neu balas? Anfonodd Duw ei gôr i lethrau'r bryn, tu allan i dre fechan, yng nghanol y nos. Anfonodd i gôr o angylion i ganu i griw o hen fugeiliaid blêr oedd yn gwylio ei defaid y tu allan i Fethlehem. Bryd hynny, Roedd pobl yn arfer chwerthin am Ben Bigayliet, gan ddweud eu bod nhw'n ddrewllyd a galw enwau cas arnyn nhw. Doedd pobl ddim yn meddwl bod Bigayliet yn bwysig, yn werth sôn amdanyn nhw. Ond roedd Dew'n amlwg yn meddwl eu bod nhw'n bwysig iawn. Penderfynodd mai Bigayliet fyddai'r rhai cyntaf i glywed y newyddion da. Y noson honno, roedd bugeiliaid allan yn y caeau yn cadw'n gynnes o gwmpas tân agored. Ond yn sydyn, dechreuodd y defaid rhedeg yn wyllt. Roedd rhywbeth wedi dychryn. Roedd dail y coed o lewydd yn siffrwd, a beth oedd y sŵn yna? Adenydd yn curo! Edrychodd y bugeiliaid o'u cwmpas. Yn sefyll o'i blaen e, roedd ffigwr tal yn disgleirio yn y tywyllwch. Peidiwch â bod â ofn, meddai'r dyn. Dydw i ddim yn mynd i'ch brifo. Rydw i yma i roi newyddion da i chi ac i bawb ym mhobman. Heddiw ym Methlehem, tref Dafydd, mae Mab Duw wedi eni. Mae croeso i chi fynd i weld e. Mae'n cysgu mewn preseb. Y tu ôl i'r angel, gwelodd y bugeiliaid gwmwl disglair, rhyfedd, Ond nid cwmwl oedd e. Criw mawr o angylion oedd yno, yn goleuo o'r tywyllwch, ac roedden nhw'n canu cân hyfryd. Gogoniant i Dduw, i Dduw bo'r clo dar anrhydedd. Hwre i Dduw! Yna, yn sydyn, diflannodd yr angylion. Diffoddodd y bugeiliaid y tân, gadael i defaid rhuthro nhw i lawr y bryn, drwy gatiau Bethlehem, ar hyd y strydoedd cul caregog, i lawr y grisiau, rownd y gornel, trwy fwlch yn y clawdd, ac yna, yn y diwedd, dyma nhw'n cyrraedd hen stabal flêr. Daliodd y bugeiliaid i hanadl. Yn dawel bach ar flaenau traed, aethon nhw i mewn a phenlinio ar y llawr pridd. Roedden nhw wedi clywed am y plentyn oedd wedi addo, a nawr roedd e yma, Mab y nefoedd, yr un oedd wedi gwneud y sêr, babi bach yn cysgu ym mreichiau ei fam. Byddai'r babi hwn, fel y seren ddisglair oedd yn goleuo'r awyr y noson honno, goleuni i oleuo'r byd, yn cael gwared â'r tywyllwch, yn helpu pobl i weld. Pa mor dywyll bynnag fyddai'r nos, byddai'r seren yn disgleirio'n llachar.